जाइ छी हम अपन दुआरी पर सुतम दुआरी पर सुतब झटबे करब हम काने दुआरी पर सुते आ तो सुतबे कि ओतऽ ब- दुआरी पर जेबे सुते ला हम तऽ नहि सुतम अहाँके देख हमरा डर लगैया कथी हम बाघ छी से खा लाग से डर लगे आ हमरा डर लगैया ने अहाँके देख कऽ हमरा अहाँ जे बुझ चाहै छियै हमरा बुते नहि है तो बियाह केला कर लिए ग बियाह केलक बाबू ओकरा से जाके बतियाउ ओकरा से जाके हाँ। बतियाओ काने

हम बतिया साचे आ कानी कानी कहै छी हम बतिया साचे रात में कनिया हाथ में काट लेलकै दाती कनिया रात में हाथ में काट लेलकै दाती रात में सुते ना दैया कुलछनी रात में हमरा सुते दैया न कुलछनी आ पीछू से चूटी काट लैया और हम की बताऊ तनी बताऊ कनिया कनिया एनी होता जी सरपंच साहब की गप छी किया हल्ला गुला कर छी की बजी है देखो सरपंच साहब हम कहे छी अहाँ के जहिया से हम बिहा कर के लिए तहिया से ही हमरा ला नहीं सुते हम मतलब चौकी पर रुकल रहे छी एकरा लागी हाँ कथी करे हम सुत रहे छी तब आवे है उठबै छियै घुरि घुरि के घुरि घुरि के उठबै छियै हम एकरा ई उठबे नहि करे उठने उठबे नहि करे ई कोनो बात तऽ नहि भेलै ने हँ हमरा तऽ हमरो तऽ कोनो इच्छा है बिल्कुल बिल्कुल कै कते दिन पहले बियाह करके आनला अभी तक हमरा जने नहीं सुते बैठे अब एगो बात बकरियो घास खाए है तो डिरियाई है हम तो इंसान छे हमरो तो कोनो इच्छा हेतै बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो ई बात बुझबे नहीं करे ई बजर खसुआ जब हमरा अपन इच- मतलब हमर इच्छा पूरे न करते हमर इच्छा तब ई हमरा जरे बियाह केला कर लगे कथी के हमर बाऊ जने पूछूगा बियाह केला करा देल हम अगर बाऊ जने करे पूछे अगर बाऊ हमरे तो बाऊ भेला है हम एहन बात पूछे जे अहाँ के बेटा हमरा लग नहीं सुधे से मिलते सरपंच साहब अहाँ तो सरपंच भेलिए अहाँ के तो सब बात कहना जरूरी है अहाँ के हम खुला हाल बता देलिए अपना अपन समस्या आप कहू ई बजर खसवा के कथी कहबे से अरे सरपंच साहब कनिया की कहै छी श्री कहै छै से हमरा विचार रहते तन रहते तब ने हमरा एहि सब पर तन को मन नहीं जाइए अरे तोरा एहि सब पर मन नहीं जाय छै तू तू बियाह किया केली से कहता नहीं करती तू बियाह भाई जो नहीं नहीं तक कुमार हाँ। केकरो जिंदगी तू बर्बाद करबी की से हाँ? कौन सा है बुढ़वा करके बियाह तो उ न बुझते रह अरे बूढ़वा केलके तो तोरो मन होतो ना भेलो विवाह के अपने मने कर ले की कहू सरपंच साहब हम जहिया से एहि घर में आयल छी हमरा एकेटा बात सतबैया लोग और ने ताना मारो बाजी ने कहि के हमरा उहे बात दिन रात सतबैया आबो सुधर ठीक छै आ तू जाके घर में सुतल कर हां बुझली घर में सुते के हाँ होता है हाँ घर में सुत कनिया के देखभाल करी आ ई शिकायत हम फेर दोबारा नहीं सुने ले चाहे सरपंच जी घर में तो सुतबे करे कुछो न करे कुछो कहू न करेला अच्छा कनिया ओते से नहीं बजे के से हम बुझ गेलिए सब चीज उहे ठीक तो है हाँ। सुन हमर गप तू अखन जाके घर में सुन एक मिनट सुनू सुन ना पहले हमर गप हाँ। जाके घर में तू सुन आ तकर बाद तू कल हमरा भेंट करिह कोनो डॉक्टर नीक डॉक्टर से हम सलाह लऽ कऽ तोरा हम दवाई करवा देबौ आ कनियो खुश रहतै तू खुश रह जाके सुत अहाँ के बात हम मानै छी एड़ा कह दियो दासी काट अरे बेवकूफ नहीं त आ चूटी काट लियो कनिया आइ एकरा कुछ नहीं करी कोनो डॉक्टर से हम देखा के दवाई दिया देबे ई बिल्कुल ठीक छै जो ठीक है सरपंच जी बहुत बहुत जो जो धन्यवाद सुत चल चल जो